Il-lenti tagħna llum qabdet il-farfett tal-ħurrieq. Il-farfett tal-ħurrieq huwa insett ikkulurit li nistgħu ngawduh kemm f'postijiet miftuħa bħax-xagħri kif ukoll f'postijiet bis-siġar. L-assoċjazzjoni ta' dan il-farfett mal-ħurrieq inkluż fl-isem Malti, tirrifletti l-fatt li x-xatt ta' dan il-farfett issibha l-aktar tiekol fuq din il-pjanta tal-ħurrieq. Huwa pjuttost komuni f'pajjiżna u kapaċi ssibu jittajjar matul is-sena kollha. Grazzi lil Aaron Tanti għal dak it-tagħrif interessanti u dik il-lenti li taqbdilna tant ħlejjaq u kreaturi sbieħ. Mela, Ma' Aaron se niltaqgħu dalwaqt fil-programm li jmiss. Intant jiena issa se mmur nara daqsxejn Carlo fiex wasal. Kemm tgħaġġel Carlo, jiġifieri sakemm kellimt lil Doctor Sandra u waqafna għal ftit mumenti ta' riklami, kważi lestejtha. Għad fadlilha xi ftit affarijiet. Iva, iva. Eh, għidlina għax għamilt s'issa. Mela, ara, il-proċess kien vera sempliċi. Li ridt nagħmel, ridt nkun ċert li l-bażi, li x-shade huwa nadif, allura naddaftu. Mhm, biex.
Mbagħad,
ifhem, ċarruta u ftit mhm. sapun tal-platti. Sewwa. Eh, għax ma sugrajx nuża prodotti oħra. Tkun nidja mhux hekk mhux imxarba. Le le kienet nidja mhux għasra. Eh, ġifieri ġast kemm kemm orok ftit. Importanti tħalli tinxef qabel tibda taħdem. Eżatt. U mbagħad li għamilt bdejt nagħti il-kollha. Mhm. Ġri il-sejta kollha kollha. Eżatt. Mhux parti parti ħdimt. kollha. Li għamilt qatt attent fej qiegħda t-tinja tan-nofs mhm. biex meta meta tajt il-kollha kullum kien, mhm. ehm, il-karta nqabdet ma xejt ma kullum kien. Allura kull ma kelli problema zaħira għax il-karta ma laħqitlix għal pulzir.
Mhm. Ehm, Ġinti karta wahda zaħita u. Iva, karta wahda din.
U li naqra kif solvejta, kjoġ. Mela, ehm, li għamilt, Għadd il-karta hawnhekk. Mhm. Issa hawnhekk. Dawrulhom naqra oħra ħalli jkunu iva. jistgħu jarawha sew minn hemmhekk. Eħe hawnhekk jiġifieri għal Taqgħad biċċa karta hemmhekk. Issa hawnhekk jekk eh, eh, tidher fil-kamera erġajt tajt passata bil-kollha fil-wiċċ. Imma fejaqqat biss. Fejaqqat, fejaqqat biss mhm. kien biżejjed. Issa il-wiċċ għandu ftit fejn jidħol it-tikmix. Dak mhm. nistgħu insolvuh. Mela, Il-proċess li jmiss huwa jiena tajt il-karti żejda minn hawn isfel mad-dawra. Ħallejt naqra.
Eżatt, biex imbagħad dik inkunu nistgħu nilbuha fuq wara. Eżatt. Ħalli nkunu nistgħu nqabbduha bil-kollha minn hemmhekk. U biex insolvuha iktar nistgħu jew nagħtu passata kollha mħallta bl-ilma biex nissiġillaw min-naħa tal-wiċċ. Kollha u ilma.
Kollha u ilma.
Mhm. F'tal każ jiena użajt kollha mill-ewwel diretta minn ġol-bott. Mhm. Umbat nistgħu nużaw paletta noqogħdu attenti li l-karta ma titqattax biex nimbuttaw il-karta li sferu taqbdinna mal-kollha u jkun iktar proċess iktar unit. Mhm. Iġveri dan huwa eh, parti mill-proċess kollu tiegħu. Taf li l-fatt ukoll li hija ftitek isa bit-tumbati żgħar Tiha naqra texture ukoll. Eżatt, fil-fatt jiena jiena ma dejqitnix fil-fatt għax it-texture, issa tinsiex li din ħa tkun qiegħda mal-ħajt li għandna warajna, l-ħajt il-blu. Allura ħa tkun qiegħda toħloq iktar effett sabiħ għax inti għandek it-texture mat-texture u tinsiex li mbagħad anke il-lampa ħa nkunu qegħdin intuha ftit texture kif semmejt anke fil-bidu tal-programm bil-corn flour ħadd tiġi kompletament. Differenti. Eżatt, ħadd tiġi rivitalizzata. Kulħadd iqabbad nil kurzita mm. Rachel tajd li xset li bisni u ħadd prova tara kif ħadd għamilli xi biċċa xogħol mhm. b'dawk iġbi. Inti dejjem tattili bil-lożor jew inkella tagħmilli xi ħaġa oħra. Insomma, eh, ħanħallik Taħdem jew kif? Għandi qadja, kon semmur nagħmel qadja malaj. Ukoll. Iwa.
Iddum se? Ġifieri xiri nagħmel jien sa kemm tiġi għax inkella mhux ħannestu. Le jiena li kon se eh. ngħidlek ara hawn dil-biċċat hawn fuq kemm kemm taqtaħħa bl-imqas ħalli qisu eh, ċentimetru il fuq mill-xejn biex nkunu nistgħu nawġu għal fuq wara. Eh, u jiġifieri sadattant se toħroġ ftit inti. Iwi, għax għandi qadja u ma rridx nitlifa. Ajma x'nagħmel bik, mur, mur, mur, mur ara naqra sa Nispera li ma naffiċċ xi biċċa ta' xogħol u naqlagħha jiena, eh? Għaliex rajtu kif jagħmel? Mela, nistama illi qed nagħmel kollox sew, imma nimmaġina li illi ara ħa ngħidlek x'nagħmlu għax inkella vera ħa niġi inkriminata ta' vera. Ħanħallikom ma' Gwen, niltaqgħu minn hawn ftit ieħor.
Val, jina tħalt fil-kċina u lil Gwen ma nafx sar minn data, aħjar tara xħat ivvintalja x'ma jien ma nafx naqbad nagħmel fil nivvinta xi riċet. Aw, le, ta' Karla ta' x'tinkwieta ta'. Ah, ok, għallerbe, salvajtni għax jina fil-rokna tiegħek ma nifhimx, inti tittajdli. Issa, illum xi preparajtinna? Mela, inti bdejt tgħidli li għandek il-ħobż niexef u ma tafx mhm. taqbad tagħmel bih. Lew drabi nispiċċa narmihi. Mhux tajjeb, imma aħjar nagħmlu riċetta. All right, għajli. L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħija croutons tagħmilhom naqra żejt jew tista' taqlihom imma imma l-kaloriji jekk taqlihom qedhom fil-forn aħjar. Imma croutons tagħmilhom s-soppa u hekk. Allura jiena ħsibt f'xi ħaġa ta' xejn differenti. Jien għamilt sausage and tomato casserole. Vera tajba u sempliċissima. Hmm. Xidilek mill-isem? L-isem joġobni u joġobni kemm il-salsettu kemm il-tadam, iġifiri ħakun sejf. Tajjeb, mela ħan nispjegalhom x'għamilt. Iva.
Jiena bdejt billi tfajt il-ħobs fil-qiegħ, il-ħobs niexef. Alright. Umbat. Ħallejtu niexef, ma rridx xejn niexef. Alright. Umbat sajart it-salzett, it-salzett li ma jridu sa jekk ikun xi roża tal-barbecue, jekk ikun xi wieħed imħawwar pereżempju salzett tal-Malti, salzett tal-jen li miridu. Okay. Umbat li Importanti li jkun imsajjer.
Imsajjer, eżatt.
Umbat ħallattu ma' tadam u ma' spring onions, frixtu fuq, ħabbat ħames bajdiet u ferrajtu fuq u ħakkejt ftit ġobon u ksejt il-wiċ bih. Alright, il-ġobon li ikun xi ġobon partikolari jew ġas mm, ġobon? Le, ġobon li jista' jinħak imma mhux xi mozzarella. Alright, u li jkun jista' jinħal. Eh, mhux hekk.
U kol, umbat li għamilna tfajnieh fil-forn għal 25 minuta bej 25 minuta u nofsija. U mhm. lest, imma naħseb irridu nduquhu. X'taħseb? Jina nitħajjar intuqu kiku. Tajjeb. Mela ħana taw biċċa. Qed joġobni ħafna u mwet idejaqni xejn. Issa jiena meta pereżempju niftakar hekk fil-ħobs niexef dejjem ngħid ara issa nġemma l-ħobs u nagħmel pudina. Mm, tista' tagħmel pudina tal-ħobs ukoll. Iva, u dil-pudina
ħafna drabi toħodlok ħafna ħin ġili għamilta inti gwen. Le, ma

Tlaqna. Tlaqna. Għada sħuna u koll. Għada sħuna u vera, vera tajba, eh? Mela, jina ħani għafa, u ma tiġi nkompli għanni kol wara, tajjeb, għax għax nisma l-valerita jgħat mi wara jkolli mur U nħallik biex tikkonkludi s-sessjoni tiegħek. Tajjeb wisq. Grazzi ħafna Gwen. Grazzi, ciao Karlo, narak il-ġimgħa d-dieħla. Importanti ħafna ħbieb, bħalma ngħidlek is-soltu, sajjar u taħlix.
Rajtu fej mar. Proset, Gwen, dejjem u jduqom l-affarijiet imma.

taw fuq. Biex ikunu jistgħu nawdu nawdu ikunu jistgħu jitgħamġu. U nibdew nawdu. Eżatt, ħankunu qegħdin nalquha biex tieħu l-forma tal tax-xejn ovvjament.
Vera, xintur jomna, Karlo, nindunaw kemm huma ħfif l-affarijiet. Iva, ħafna drabi eh, l-iktar ħaġa li forsi tfixkinna tkun xħan għażlu. Jew forsi biex insibu l-materjal. Għax forsi jibda imma jindik il-karta fejn ħansiba. Iva, ħafna nies jeħlu minn hemmhekk. Nista' nuża wrapping paper per eżempju.
Iva, tista' tuża kwalunkwe karta tista' ara. F'dal-każ din peress li karta rqiqa jekk ħanixgħel il-bozza ħajkun jidher id-dawl minn ġol-fanal. Sew. Issa, jekk il-bozza. Nista' uża karta tat-tajr per eżempju. Iva, iva, fil-fatt il-karta tat-tajr ħarira żgħira irqaq minn din. Issa, tista' tuża, tista' tisboħ. Dirett fuq ix-shade. Dirett fuq ix-shade, iva.
Tista' tuża anka wallpaper, imma dejjem żomm f'moħħok li jekk qed tagħmel wallpaper. Ħa tagħlaq id-dawl. Ħa tagħlaq id-dawl, id-dawl ħa jkun jidher minn isfel u minn fuq. Issa li qed nara interessanti li l-kollha did-darba flok fuq il-karta. Qed nagħmilha fuq ix-xifer
tal-bozza, jekk forsi nistgħu nuruha ftit iktar. Eħe, biex inti xħin tqabbad hekk tibda. Skużani, għamiltlek naqgħa manicure.
Boom, sorry, tlaqtilek issa, qed tara.
Mela, dak hemm. Jiena nista' nibda nitwilek, jiġifieri. Iva ta.
Di hemm bżonn li intu għadda it-tal-imqas jew m'hemmx eh, għalfejn. Le, m'hemmx għalfejn. Din nistgħu nirrikbu fuq xulxin, mhm. kemm noqogħdu attenti biss li ma tkunx imxarba il-karta minn taħt diġà.
X'ġifieri? Eh, ġifieri jekk il-karta tkun imxerba jkun hemm tendenza li tista' titgħawġ. Sewwa.
Mela, wa, lesta di, ġifieri, kemm iva, nagħlqu ftit hemm. Jiena ħankompli nagħlaqha u nkun qegħdin nurruha issa lit-telespettaturi fil-programm li jmiss. Tajjeb, tajjeb, tajjeb, inti ħanħallik tala il-lem xejt jiġifieri. U jgħala il-program.
Senala il-program, grazzi ħafna tal-li għal darbohra għaziltu li tażlu l-kumpanija tagħna, grazzi tal-li l-għajtuna ġewwa djarkom. Grazzi lill-crew tekniku taħt it-tmexxija ta' Keith Mizzi, lill-isponsors tiegħi lil Janas Jewellery, lil Alfie's Hair and Beauty Salon għal xagħri u għall-makeup, lil Nuvo għall-ħwejjeġ tiegħi u lil Miriam Borg, in-nail technician tiegħi, minn Mystique Studio. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao u grazzi!